Кадав Толымбай мәчетендә тантана. Хаҗиләр мәчетендә дини курслар үтте. Иске зиратта эшләр эшләнде. Ике мәчетле авыл. Зур Кырланга авылында зур чара.

Тантананы мәчет мөгаллимәсе Гөлсинә ханым Мөлекова ачып җибәрде. Мәҗлесне үткәрү планы, килгән кунаклар белән таныштырды. Барча галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһу вә Субхан вә Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм дә үзебезнең сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһи вә сәламгә күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез булса иде. Инде менә егерме биш ел авыл өстенә нур, бәрәкәт иңдереп, Мәчет манарасыннан моңлы азан яңгырый, җомга намазлары укыла, авыл халкы дин сабаклары ала, сабыйларга әхлак тәрбиясе бирелә. Элек-электән чит төбәкләрдә дә абруй казанган, указлы мулла-мөгаллимнәре белән дан тоткан шанлы тарихлы авылның мәчет ишекләре беркайчан да ябылмасын, андагы шәкертләр авазы тынмасын, азан моңы тукталмасын иде. Бүген Адар Тынбай авылында олы вакыйга, авылыбыз халкы мәчетнең тарихи көнен, 25 еллыгын бик зурлап билгеләп үтәргә җыенды. Сезне иң элек бәйрәмебезнең программасы белән таныштырып үтәбез. Сүз иң элек мәчет имамы Ленард хәзрәт Гиззатуллинга бирелде.

Данный догалар аркылы менә танда алдагы тормышыбызда планнар туплап иншалла. Яни шу дингә хезмәт итәргә кирәк. Дин җәмәгать гомер-гомергә әлхәмдулилла килгән, бара, насыйп булса барачак дип өметләнәбез иншалла. Ушлы мәчетләребез иншалла язма җәмәгать Хөрмәтле Гөлсинә абыстай, сезгә инде хәзер. Әйе, сезне дә тәбриклибез иншалла. Менә шул тәфсирләрне укып кулланыгыз. Әйе, бу инде Коръән Кәримнең нәрсә язганын беләсез инде. Әйе, шуны кулланырга. Тагын да авылыгызның хөрмәтле затларыннан булган Динар хәзрәт, сезгә дә иншалла мөхтәсибәт исеменнән Имир хәзрәт тарафыннан шулай

Трамвай авылында абыстай вазифаларын башкарып, яшь буынга үрнәк күрсәтеп, аларга дини гыйлем биреп, берлектә, иминлектә, изгелекләр эшлә, озак еллар яшәргә насыйп итсә дип Алла Субханаһудан сорыйбыз һәм бергәләшеп динебезне ныгытырга, кардәшләребезнең дә рухи ягын да тәэмин итәргә насыйп булса дип Алла Субханаһудан сорыйбыз. Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов исеменнән җәмәгать. Әйе, менә подписен, печатен куйды үзе. Анда алда көннәр эшләргә, моны сезгә тәмамлый.

Инде Аллаһның рәхмәте, әтәм бит тырышым инде, кыскарак инде, кыскарак нәрсә. Баштан дәрес бирә башладык, теге иске мәдрәсәдә ул, иске мәчеттә, әле мәчет булып эшләп торган вакытта, бу мәчет салына башламаган иде, анда дәрес бирә башлаган иде. Фәһим абый, бөтен җирдә өлгерә алмый, давай монда дәрес бирергә дип җыйган иде, һәм дәрескә килә иде бер 50 бала, анда 50 ләпме, Ит тагын бер 50 ләп олы кешеләр генә генә, бер 100 ләп кеше җыела торган булгандыр инде. Һәм монда әгәр дә шул балалардан ул балалар да хәзер 40 яшьләрендә була торган булсалар, ул балалар түгел инде. Әгәр дә монда була торган булсалар, пожалуйста, кулларны күтәрсәгез мин. Машалла. Нәрсә күңелле, әлбәттә, скелеты булды аның, ә менә шулай булуы инде бу катламнары һәм тагын күркәм, субханалла, Аллаһ Тәгалә шул күркәмлектә, шул бердәмлектә яшәргә насыйп итсен, я Рабби Аллаһ. Әгәр дә менә аның вәгазьләрен тыңласаң, дәресләрдә, Аллаһ рәхмәте булсын, Әбдерәүф хәзрәт. Ә хәзер сүзне мин бирер идем. Үземнең хөрмәтле остазым, Буа мәдрәсәсенең әйдәп баручы Коръән дәресләрен укытучысы һәм Камилә мәчетенең имам-хатыйбы Гомәр хәзрәт Шиһаповка.
Барча мактаулар бер Аллаһ Тәгаләгә булсын һәм сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә, Салах Шәрифләров сәламнәребез булса иде. Мин үзем инде Египетта укыдым һәм Египетта менә бер дәрестә утырганда укытучыбыз керде дә, ул шундый сорау биргән иде. Ул соравында әйтте, сораганда шулай иттереп сорады, Менә нинди аерма бар элекке китаплар белән һәм хәзерге китаплар, әйтә. Элек язылган китаплар белән һәм хәзер язылган китаплар арасында нинди аерма бар, ди. Без инде әйттек инде, без белмибез, әйтеп карадык бер-икене, ләкин әйтә алмадык. Ул әйтә, менә элеккеләр язганнар кешеләр өчен, ди. Кешеләр өчен ихлас күңелдән гыйлем бирү өчен, менә нинди ысул белән язылынган. Менә килгән укучы һәм бу укучы әйткән инде, остазым, менә сез өйрәтә тергән гыйлемне аңлап бетерә алмыйм, менә миңа җиңелрәк кенә, ялтлар өчен менә кыскарак кына миңа шуны язып бир әле, дип алар сораганнар инде. Һәм укытучысы шушы китапны язган. Анда инде унбиш битме, йөз битме шулай итеп язган, биргән һәм ул менә таралып киткән. Ул Турас ни, Иске китаплар дип атала. Һәм нәрсә эшлибез? Шушы китапны өйрәнгәннәр, шуның белән яшәгәннәр, гыйлем биргәннәр, эшләгәннәр. Һәм без хәзер дә шул китапларны өйрәнәбез. Ни өчен? Чөнки алар менә үзләренең укытучылар, укучыларына ихлас күңелдән, акча өчен түгел, менә алар гыйлем бирү өчен, алар файда алсын өчен язылган китаплар алар. Авылның күренекле шәхесләре Фәрит әфәнде Садриев белән Раил абый Садриев та эчтәлекле чыгыш ясадылар. Илгиз абый белән тәрәз башларын, ә тегендә бу язуларны мин яздым Куфида. 96 ел бу. Ә шул вакытта без монда көне буенда Илгиз Газиз белән төне буе да шунда плантабызны пешерергә туры килде. Тиз-тиз ачылу тантанасы җитә иде. Йә, давай, дәлгерәсен генә дәлгерә. Ишек дәлгерәсезме? Икән, менә шулай шулай ясыйбыз. Башта рәсемнәрдән дә бүген дә ләми. Теге Нуҗәт абый өчен бу күләмле күренгәндер инде ул.
Әби патша Екатерина Великая мәчетләр салырга рөхсәт бирә. Ул заманнарда да көнләшүчеләр булган, Татарлар мәчетләрнең манарасын бик биек ясыйлар, дип жалоба биргәннәр. Әби патша әйткән, Җирдә мин патша, күктә Аллаһы Тәгалә патша. Теләсә нинди манара ясасыннар, биек ясасыннар, Аллаһы Тәгалә аларны рассудит, дигән. Менә бу бит инде илаһи, шушындый матур бинада без бүген гәпләшәбез, сөйләшәбез, искә алабыз үткәннәрне, киләчәк турысында хыялланабыз. Менә кичәләре оештырылып тора.
Безнең Толымбай мәчетендә 2015 нче елдан бирле Ленар хәзрәт хезмәт куя, имам булып тора. Шушы елларда Ленар хәзрәт бик күп эшләр башкарды. Төзелеш эшләрендә. Менә күрәсез, әле ул үзе әйтергә иде дә, онытып җибәрде ахры. Мин кергәч, төн дип әйтә ул, манарадан тотынган идем, ди. Менә манарадан. Манарадан инде анда мин бик белмим, нәрсәләр эшләгәнен анда, ремонт ясаган, манарада су ага түбәсеннән, аларны беләм. Аннан соң түбә башын, түбәне алыштырдылар, халыктан акча җыеп. Халык безнең алдан рәхмәт яусын. Һәм тәрәзәләрне менә куйдылар, барысын да тәрәзәләр. Аннан соң инде менә келәмнәр алып торалар, гел дә пәрдәләр үзгәртелде. Инде менә күрәсез, тәһарәтханә дә ясалды, ишекләр дә куелды. Гомумән, кая гына барып тотынсаң да, барысы да аның вакытында эшләнгән эшләр. Соңыннан килүчеләр әзерләнгән мул табын артында кунак булдылар.

Август аенда шәһәребезнең Хаҗиләр мәчетендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә малайлар өчен ике атналык җәйге дини курслар үтте. Буа мәдрәсәсе мөгаллиме Ильяс хәзрәт Сабиров, Илсур хәзрәт Нуруллин, Рәшидә үзәге шәкерте Идрис, остазлары Азамат, яшь шәкертләрне Коръән укырга, гарәпчә язарга, намаз тәртипләренә өйрәттеләр. Өйлә намазыннан соң балалар мәчет янындагы спорт мәйданчыгында футбол уйнады. Аннан Гөлсинә, Фидания, Вәсилә ханымнар әзерләгән кайнар ризык белән тукландылар. Унөченче август курсларны тәмамлап Хаҗиләр мәчете мәйданчыгында балалар өчен Сабантуй үткәрелде. Бәйрәмне мәдрәсә мөгаллиме Габдрәүф хәзрәт алып барды. Бәйрәм, балаларны ат арбасына, кечкенә понига утыртып йөрү, батутта сикерү, татлы мамык, туңдырма белән сыйлау, төрле спорт күренешләрен кертү, канат тарту, чүлмәк вату ярышлары, аниматор эшләве белән үрелеп барды. Азан әйтү, Коръән уку буенча ярышлар үткәрелде.

Буа имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов шәкертләргә дин турында сөйләп, мәчеттә укылган хәрефләрне онытмаска өндәде.

Мәчет имамы Фәем хәзрәт Сөләйманов мул табын артында учакта пешкән пылау белән балаларны, мәхәллә халкын сыйлады. Шәкертләргә мөхтәсибәт исеменнән бүләкләр таратылды. Ата-аналар шушы дини курсны оештыручыларга, Фәем хәзрәткә, Гөлсинә ханымга һәм аларның, командасына зур рәхмәтләрен җиткерделәр. Аллаһы Тәгалә аларның изге эшләреннән разый булсын. Шушы балаларыбызны дин исламда тәрбияләп үстерергә һәрбер ата-анага Раббым насыйп кыл! Раббым, шушы балаларыбыз киләчәктә дин исламга көч-куәт бирүчеләрдән булып, дин исламны дәвам иттерүчеләрдән булып, Раббым Аллаһ, безгә догачылар булып калырга Раббым үзең насыйп әйлә! Раббәнә әтинә фиддүния хәсәнә вә фил ахирәти хәсәнәтә вә кина азабәннар!

Айрат Габдулхаковичка, район оешмаларына, мөхтәсибәтебезгә, район халкы зур рәхмәтен белдерә. Шушы көннәрдә зиратта агач тамырларын чыгартып, трактор белән сөрү планлаштырыла. Үзегезнең туганнарыгызның каберләрен чиста тотуыгыз сорала.

Приятно, когда все чисто, аккуратно, красиво. Все, салам алейкум.
Менә бүген яңа 20 август җомга көн 2021 ел. Менә без иске татар зиярәтендә. Менә бу алдагы язмаларда искә төшердек инде. Менә бу татар зиярәте 5 гектарда 70 сотыйдан тора. Ягъни үткән ел сентябрь айларында пепләп кырып, ис чистартуга, тамырларны чыгаруга, куаклар кисүгә керештек иде. Менә бүген как раз сентябрьгә бер ун генә көн калды. Ягъни бер елдан бирле дигән сүз, нәрсә ел чистарту эшләре белән бара. Ягъни монда инде бик актив безнең сөйләшеп администрация, менә пучкахалар катнаша, халык катнаша, шулай ук төрле мәлләр оештырдык иде. Менә декабрь аенда Кыш кыш көнне тигезендә безнең үзәк тигезендә кичәләр башлады иде. Шуннан бер кисе туктаганы юк. Ягъни уртада безнең урман кебек иде, бер эт чизләп дип кисеп алдык иде. Аллаһ рәхмәте. Ә бүген инде шундый дәрәҗәгә иттек. Менә зиярәтебезнең теге ягыннан бөтен тамырлар чыгарылды, чистартылып барыла. Шул исәптән менә хәзер бу ахыргы участок, ахыргы участок, монда да менә тамырлар чистартып, тигезләп чыгартсак, Бу инде безнең зиратебезнең тагын нәрсәгә бер чит халык ягыннан иншалла халыкка да бер кереп, шунда дога кылып, ягъни төрле тавышлар да булгалый, карамыйсыз, нитмисез дигәнне Шуңа күрә дә сорыйбыз инде, менә бу чистар турыдан соң халыкта үзе катнаша иде, үзләренең туганнарының, якыннарының кабристәне үзләре чистартса иде, шуны үтенеч белән калабыз. Әйе. Кемнәргә инде, кемнәрнең Кабер әти якыннарын каберләренә зыян салынган. Гафу үтенәбез. Э, без инде алай теге э, специаль эшләнгән әйберләр түгел. Ягъни вандализм дигән нәрсә юк. Андый нәрсәләр Алла сакласын. Әйе. Менә шулай иттереп җәмәгать зиярәтебезнең менә ахыргы участогы э, яхшы хәлгә китерелеп барыла. Барыгызга да Аллаһның рәхмәте яусын. Киләчәк китеп калабыз, имәләргә. Тагын да иншалла бетереп Дияр тәрәзә элегез матур гына шулай чиста кайлап тор инде. Шундый өчендә калабыз. Рәхмәт. Бисмилла, менә җәмәгать, бүген 20 август 2021 елыбыз. Зиратыбызның ахыргы эш өлешенә, ягъни ахыргы участокка керештек. Менә тамырлар чыгарып, менә чыгарып алып тигезләп куйсак, бу инде ахыргы өлеше. Ягъни 5 гектар артык зиратның Алла рәхмәте, безнең инде тагын 3 гектары нәрсәгә, күмергә чиста дип кабул итәбез насыйп булса. Ушу урыннарны менә чистартуда безнең бигрәк администрация тарафыннан Ранис Рафисович аның белән менә сөйләшеп бергә бер фикердә булып эшлибез. Анырга инде мөхтәсибәт һәм дә халык исеменнән рәхмәтен белдерәбез. Яни алар поддержка бирмәсә, менә кискәндә алар рәхмәте шул вакытта техника табырга әле бар да тыңлап тормый. Ну шулай да тыңлаучыларыбыз күп.

Илмир хәзрәт Хасанов, мәчетнең төп иганәчесе Марс Шәрипович, Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов, Ульян шәһәре мөселманнары исеменнән имам-хатыйбы Рафаэль Аминович, Марс Шәрипович мәчетне төп нигезендә, әти-әнисе гомер иткән йортта күтәрде.
Сезгә бик зур рәхмәт, менә шулай җыелып, менә шулай итеп зурлаганым өчен сезнең ну, Ходай Тәгаләнең менә шушы вәгазьләрендә сөйләгәннән соң бөтен аңлашып җиттем дә, менә шунда җыелгач башта заборт алып куйдык, аннан соң Тукта бу заборда эчендә нәрсәдер булырга тиеш дигән фикерне икенче көнне Тукта Ходай Тәгалә билеме эштән биргәндер, менә шунда мәчет булсын дигән фикер менә бу кыска беренче э, адым булды инде. Менә шулай итеп безнең земляство менә шунда уйлашкан вакытта без 100 еллыкка Татарстанның 100 еллыгына әзерләнгән вакытта авыллар турында сөйләшеп, һәрберебез

Кылып башлап кына җибәрелде, әмма инде тиз арада гына, әлхәмдүлилләһ, менә шундый матур бина, мәчетебез барлыкка килде, әлхәмдүлилләһ. Менә шуңа күрә инде менә барыгызга да, кем шушы авылдан, тирә-күршедән, монда инде безнең ике мәхәллә, теге мәхәллә бераз ераграк, бу мәхәлләгә менә шушы тирә-күршедән мәчеткә барып, кем намаз укымаган, мәч, намазларны өйрәнеп, җомгага булса да килеп, шушы инде мәчетләребездә, Әгәр дә азаннар әйтелсә, намазлар укылса, тагын да матуррак, ямьлерәк, тагын да күп шушы ясаучыга, нигез салучыга тагын да күбрәк саваплар булыр, ин ша Аллаһ. Менә шуңа күрә инде, менә бездән дә бер кечкенә генә бүләкләр, кечкенә генә бүләкләр тапшырабыз. Иң беренче инде, әлбәттә инде, безнең хөрмәтле, үзебезнең шушы авылдан, нигез, Шушы авылда туган, нигез моннан булган, инде Марс Шәриповичка менә шундый кечкенә генә үзебездән рәхмәт хаты, бисмиллаһи рахмани рахим, Иске Тинчәле авылында йорт нигезендә мәчет салуыгыз өчен хәләл малыгызны кызганмай авыл халкына тагын бер мәхәллә бүләк иткән өчен сезгә чын күңелдән олы рәхмәтебезне
Кичен җәмәгать без җыелып мәхәллә белән сөйләштек тә, бер бүләк алып килергә уйладык. Менә безнең менә Сәлим абый да монда, менә монда баскан, мәчетнең председателе ул. Инде бик матур иттереп менә Аятел Курси дигән, иншалла, Коръән аятен алып килдек. Менә бу, иншалла, бүләкне Күрше авыл мәчете, ягъни Буа шәһәреннән безләргә мәхәлләдән бүләк диеп, иншалла, алып килдек инде. Алла Сүбхәнә Тәгалә кабул кылып, Инде моның гомере озын булса дип Аллаһын сорыйбыз әмма.
Амин шулай булсын, кабуллардан булсын.
Алла рәхмәт яусын җәмәгать. Исән саулык Алла Субхану бирсә иде. Җомгалыга йөреп, инде нәтиҗә нәрсә дә булсын, Иске Тинчал авылында бер генә кеше дә мәскә килмән калмасын. Хөрмәтле мөселманнар, якташлар, килгән кунаклар. Бүген без зур бәйрәм чарасына Иске Тинчәле авылында Авылдашлар һәм битараф булмаган якташлар кычы белән тезелгән мәчетне ачу тантанасына җыелдык. Мәчет ул Аллаһ йорты. Әлеге мәчет иман нуры сибеп, кешеләрне дингә тартып, яшь буыннарга игелекле тәрбия биреп, даими эшләп торыр Дип ышанып калабыз. Беренчедән, икенчедән, авылыгызны чын күңелдән тәбриклим. Менә шундый бәхетле көн белән, мәчет салынып бетеп, шушының рәхәтен күрү чоры башланып китү белән сезне тәбриклим. Иң әзе дигәндә, ир-ат кешесе атнасына бер җомга сәгатьләрендә мәчеттә булырга тиеш. Ягъни Сәгать уникенче атадан алып, нәрсә, бер, бергә кадәре сезнең урыныгыз мәчеттә, ир-атлар, бөтенегез. Бу ир-атларның ваҗибы, бу ир-атларның фарызы, бу ир-атлар өстенә йөкләнгән йөкләмә, Аллаһ Тәгалә тарафыннан йөкләнгән йөкләмә. Әгъузу билләһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмилләһир рахманир рахим. Мәчетләребез төзелә бүген көндә, әлхәмдүлилләһ. Мәдрәсәләребез эшли, әлхәмдүлилләһ. Вә ләкин дә безнең изге бурычыбыз булып кала нәрсә? Шушы мәчетләребезнең рухи ягын тутыру. Шуңа күрә мына мин күрәм, әле авылга кергән вакытта да мәхәббәт матур мәчет тора. Мына инде Алла Тәләнең Рәхмәте белән икенче мәчет ачыла. Димәк инде, моны ничек аңларга кирәк? Ихтияҗ бар дигән сүз, шулай бит? Халык дингә тартыла дигән сүз.
Әлхәмдүлилләһи Рабби галәмин, ассалату вассаламу аля Расулина Мухаммади ва галя алихи ва сахбихи әҗмәгыйн, әмма бәгъд. Мин шуның турында сезгә әйтәм. Менә Революциягә кадәр тарих кабатлана ул. Революциягә кадәр мәчетләребез Татарстаныбызда бик күп иде, бик күп иде. Меңләгәнчә мәчетләр иде. Революция Бөек революцияне бетерде. Советлар Союзында менә монда да әйттеләр бит инде без иң беренче динне яңадан 90 нчы еллардан дини назарат төзелгәч Казаныбызда өч кенә мәчет иде. Татарстан буенча бары тик 23 мәчет иде. Татарстан буенча 23 мәчет иде. Менә бу 90-нчы елларда. Менә җәмәгать, менә бу арада гына бүгенге көндә Татарстанда 1500 дә Рөстәм хәзрәт ничә? 1500 дә 1560 мәчет, Татарстанда. Менә күрдегезме? Менә бу тирәдә генә. революция кадәр меценатлар дигән кешеләр бар иде. Меценатлар бу игенәчеләр генә түгел. Менә бүгенге көндә нәкъ шундый менә бүген чагыштырасым килә, Марш Шариповичны. Мәчет тә төзеде, Хидиятулла мулланы да чакырып алды. Нәкъ шулай Ибрагим Юнусов. Үз вакытында Шихаб хәзрәтне Шихбулин Марҗанина әйтәм инде мин. Шихаб хәзрәтне чакыртып ала да әйтә. Менә хәзрәт, сиңа менә бу бина. Монда син безне укытасың, мәчкә күрсәтә. Менә бу бина мәдрәсәгә күрсәтә. Монда безнең балаларыбызны укытасың, ә менә бу бинада үзең яшисең диеп. Мәдрәсәгә килегез, мәдрәсәгә җөрегез. Кошул вакытта да мәчет тә тулы булыр, бәрәкәт тә инәр, иншалла. Бүген республикада чыннан да зур бәйрәм. Менә инде бик күп санлы мәчетләр төзелеп килә ел саен. Ә инде безнең районыбызда менә бу 62 нче мәчет дип әйттеләр. Чыннан да бу барыбызга да бик зур Ходай Тәаләдән биргән зур шатлык, зур бәхет. Чөнки мәчетнең булуы авылда, ул һәрвакытта киләчәк буынны тәрбияләүдә үзенең зур өлешен һәрвакытта керткән һәм кертәчәк. Без бүген бик зур тантаналы бәйрәмгә җыелдык. Иске Пинчәле авылында икенче мәчет төзелеп бетеп, хезмәт итәргә әзер. Шушы тантанада Буа ветераннар җәмгыяте исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән Марс Шәрип улына, Марс абый, сезгә һәм шушы мәчет төзелтүдә катнашучы барлык якташларыма олы рәхмәт хөрмәтемне белдерәсем килә.

Ник дисәң, әгәр дә ул үзен олының мул асын белми, ләкин барыбер үткәннәсең юл асын. Сине, син аны белмәгән кеше сине таныячак, беләчәк, күрәчәк, ләкин соңга калып таныячак. Соңга калып таныячак. Соңгы Мин иман нәшрәтендә эшләгән чорда инде без 400 дән артып киткән идек. Үзебездә бастырылган татарча китапларны. Аннан соң меңнән артып киттек. Мең наименований татар телендә китаплар бастырылды. Каядыр бер ун ел эчендә. Шуңа күрә кардәшләрем гыйлем алды. Гыйлем алды. Форсат бер генә бирелә ул. Форсат бер генә бирелә. Ул аннары үтә. Бүгенге форсат иртәгә яраксыз, иртәгә булган форсат берсе көнгә яраксыз, аны истә калдырыйк. Биш елдан соң бөтен вазгыять үзгәрү ихтимал. Үткән заманда исилебез калмыйча өчен. Үткән заманда аны сөйләргәме? Яки киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә сакласын диергәме? Дөресрәге була, дөрестән дә Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә сакласын диергә кирәк. Ник дисә, Аллаһ Тәгалә бәла казаны төрле рәвештә бирү ихтимал. Аллаһ Тәгалә ул бәла казаны кайтармасын өчен бүген шөкер итик.

Чарада Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин, Хаҗиләр мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләйманов, Чувашия мөфтияте урынбасары Мансур хәзрәт Хәйбуллов, Шыгырдан авылы вәкилләре катнашты. Беренче эш итеп кунаклар Буа шәһәре зиратына бардылар. Әлхәмдүлилләһи раббил әләмин, ар-рахманир-рахим,

Искә алырга. Әти сөйләй буенча бу егерме беренче елда шушында вафат булган. Монда чәчү орлыгына алырга барганда ул кеше шушай вафат булганда, шунда васыять итеп, шунда күмәргә кушкан. Аның Утын суеп, шунда халык өләшкәннәр дә чәчү орлыгына киткәннәр, тәтештән чәчү орлыгы. Ул чәчү орлыгын җуып, шушында җирләгәннәр инде. Аннан менә шушы, шушы Сәләхетдин бабайның внуклары, малайлары шушында йөз елдан бирле бер ел калмыйча Килеп, садакаларын биреп, ниләрен биреп, китеп, карап торалар. Шушыны йөри. Аны беркем карамый. Әле монда үзебезнең авылда үлеп калганын аталарын белмиләр. Алып барабыз.
Әлхәмдулилла. Мирасыйм хәзрәтләре менә сөйләп чыкты. Менә бүген шундый зур безнең тантана дип әйтеп була. Монда килеп зиярат кылабыз, иншалла. Инде безнең Чуваши республикадан, Шыгырдан авылыннан шушы бабай инде төп ул төп кая туган була ул безнең? бабай. Урыны билгеле түгел. Билгеле түгел. Но шунда инде ул моны тарихы буенча хәтта инде гыйлем алган түгел, гыйлем биргән Бухарада, Кытайда гыйлем бирүче булган, Астраханьда. Шуңа күрә инде без инде һәрвакыт менә Аллаһ разый булсын туганнарына килеп, карап, нитеп, чөнки инде әгәр дә алар карамаса, әгәр дә моны әле оныклары исән-ман или уже Правнуклар гынамы? Оныклары икәү исән. Исән. Менә менә шушы алар искә төшерү ягыннан әлбәттә инде безгә дә, менә буа мөхтәсибәтенә, буа мөселманнарга да, бигрәк тә шушы авылга да бик зур гыйбрәт үзебезгә дә. Әле монда килгәндә менә там бер безнең Чалмалы хәзрәтебез бар, Кырлан хәзрәтебез иншалла, аны да искә алырбыз иншалла.
Агду биллахи мин шайтан разим. Хөрмәтле дин әһелләре, туганнар, дуслар. Корбанга авылдашлары, беренчедән, Алланың рәхмәте яусын. Барыгызга да менә шулай безнең бабайны искә алырга килгәнгә, бигрәк тә оештыручы Мансур хәзрәткә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте явып, сау-сәламәт менә шулай дин буенча ислам динен халыкка таратып, бабай кебек яшәргә насыйп итсен. Ә, безнең бабаебыз 1848 елына туган. Казанда Апанаев мәчетендә мәдрәсәсендә Гыйлем алган. Кайсы елны гыйлем алганы билгеле түгел, чөнки архивта андый ниләр юк, данилар. Аннан соң ул 1880 елны Китайга бара. Урумчу өязендә Кашазар авылында мөәззин булып гыйлем бирә. Татар, Китай, Уйгур балаларына. Мең дә сигез йөз дә сиксән алтынчы елны кайта Ташкентка. Ташкентта Урта Азиянең иң зур булган Кукырдаш мәдрәсәсендә почти җиде ел гыйлем бирә. Аны инде әйтәләр, бик бай булган дип. Ятим балаларга, мохтаҗка интеккән балаларны үзе акчасына Үзе киендереп укыткан ди. 1897 елны Ислам ханга барып, Бохарага барып, сынау тота. Анда шул сынауны үткәннән соң, аңа бирәләр Дамулла исеме. Аннан соң кайта, аннан Астраханда була әзерәк. Һәм аннан соң ел артыбрак Аннан соң 1895 э, елда э, Уфа мөфтиятенең э, указы 3413 указы белән Шыгырдан авылына имам хатип мәдарис итеп билгеләнә.
Вакыйганы яңартуга диеп ниятләнеп килгән җәмәгать, барыбызга да Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте ирешсен. Һәм менә дөрестән дә шушы тарихи мизгелләрне хәзер искә алып, ул чорга үзеңне уйланып, ул чорны күз алдына китерү, һәм ул вакыттагы хәзрәтләрнең дин исламга карата булган ихласлыгы һәм халыкка булган хезмәтенең нинди нәтиҗәдә икәнлеген күрергә менә безнең телдән-телгә күчеп килгән һәм халык телендә сакланылган тарихи сүзләр безләрнең һәркайсыбызга олы гыйбрәт тора.

Әбү Хәнифә мәзхәбенә таянып, буа мөхтәсибәте белән бер фикердә булып, ислам динен алып баруыгыз өчен сезгә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Дин үсешенә зур өлеш керткәнегез өчен Алла Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән сезгә, гаиләгезгә һидаять нурын, рәхмәтен салуын, гөнаһларны кичерүен,

Һәм менә шушы түгәрәк өстәлне алып бару өчен без инде Мансур хәзрәткә тапшырабыз, иншалла, Мансур хәзрәт.
Мансур хәзрәт мәҗлес ахырында Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәткә, авыл имамы Миргасим хәзрәткә Чувашия мөфтияте исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды.

Алга таба да якыннарыгыз янәшәсендә саулыкта, шатлыкта, куаныч, бәхеттә яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Олы ихтирам белән, Русия мөселманнары Дини мәҗлесе мөфтие Альбир хәзрәт Крганов, Чуашстан мөселманнары Диния назараты рәисе Мансур хәзрәт Хәйбуллин.

файдага уздырып, иншалла, менә Камил хәзрәттән, мөфти хәзрәтебездән инде бераз вәгазь тыңлыйбыз алар килсә. Шундый урыннарга хөрмәт күрсәтергә кирәк, шул турында без, әлбәттә, беләбез. Ләкин нәрсә өчен? Аларның юллары буенча барыр өчен. Әгәр дә безнең авылыбызда, безнең җирлебездә бер галим бар икән, ул ничек яшәгән, нәрсә сөйләгән, нинди китаплары булган, шуны өйрәнеп һәм аның юлы белән барырга кирәк. Безнең өчен бик мөһим. Ягъни алар да алар да догага мохтаҗ. Бу зиратка барып без, әлбәттә, догалар укырбыз, чөнки ул да мохтаҗ. Ул безгә булыша, Алмый. Ләкин без нинди үрнәк ала алабыз, нинди сабак, нинди дәрес ала алабыз, шул турында без фикерләргә тиеш. Ләкин кемдер каршылык күрсәтсә, әлбәттә, каршылыклар күп булыр. Безнең тормышыбызда кемдер нәрсәдер сөйли. Һәм Имам Шафи дә ул кеше иде. Имам Шафины беләбез бит. Имам Шафи зур галим. Безнең мәсхәбез Абу Ханифа мәсхәбе булса, Кавказда Имам Шафи буенча баралар. Һәм бер вакыт Имам Шафи

Раббың белән араң яхшы булганнан соң, кешеләргә игътибар итмә. Әгәр дә Аллаһ бездән разый булса, кешеләргә игътибар итмә. Аннан соң мәгълүм булганча, имам Шафиинең дә шундый бер китабы бар, имам Шафииның диваны. Ул нәрсә икән? Шигырьләр җыентыгы. Имам Шафии шул, ягъни факих гына түгел, ул да зур шагыйрь булган. Аның шигырьләр китабы булган. Һәм бу китапта шундый бер шигырь язды ул имам Шафии. Дахикту факалу ала тахташим.

Фаэйканту әнни мәһма аратту риданнаси лә будда мин ан узәмми Аңладым ки, кеше ризалыгы артыннан күпме генә чапсам да, тәнкыйтьтән котыла алмам, дип әйтә имам Шафигый. Безнең заманага да туры килә бит, шулай бит? Нәрсә генә әйтсәң дә, нәрсә генә эшләсәң дә, кемдер нәрсәдер сөйли. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ бездән разый булса, әгәр дә без дөрес юлда, Галимнәр, пиамбар, беренче чиратта пиамбарыбызның юлы буенча барсак, аннан соң галимнәребез нең юлы буенча барсак, кешеләр нәрсә генә сөйләсәләр дә, игътибар итмәгез. Мәсәлән, әле генә без бүген теге буада бер зиратка кердек. Бик матур эшләр эшләнде. Теге ташлар барланды, теге агачлар киселде. Кемдер каршылык күрсәтсә дә, күпчелек риза бит бу гамәлдән. Аннан соң мәслихәт дигән әйбер бар. Мәслихәт нәрсә дигән сүз ул? Кеше, кешеләрнең файдага булса, әгәр дә файдасы күбрәк булса, ягъни 100% дөрес фикерләр була алмый. Әгәр дә файда күбрәк, димәк без дөрес юлда, шулай бит, шулай эшләргә кирәк.

Шушы дөньяда яшәгән вакытыбызда, бәлки сине оныткан вакытларыбыз булса да, син бызны онытма, янгыннардан, зилзәләләрдан, су басулардан һәм без белмәгән бәла-казалардан, хәвеф-хәтерләрдән үзен сакла. Әхмәр бине Юныс әл-Толымбаи, заманында Идел буенда данлыклы ишан буларак танылган шәхес. Ул Бохарада белем алып, берничә көнчыгыш тел өйрәнеп, Буага кайта. Туган авылында мәчет белән мәдрәсә салдыра. Бүгенге көндә хәзрәтнең исемен мәңгеләштерү йөзеннән Әхмәр бине Юныс әл-Толомбаи каберенә юл торгызу, Әхмәр хәзрәт мавзолеен үз эченә алган этнографик-мемориаль комплекс төзү эше алып барыла. Укулар шушы этнографик-мемориаль комплекста узды. Быелгы укуларда Буа районы хакимияте башлыгы Ранис Рафисович Камартдинов, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсанов, төбәк казые Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, Казандагы Ислам кабул итүгә мең ел исемендәге мәдрәсә директоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Әхмәр бине Юныс әл-Толомбаи китабы авторы, тарихчы Рифат Каюмов, әдәбият галимнәре, журналистлар, татар зыялылары, дин вәкилләре, авыл халкы катнашты. Чарада катнашучылар Әхмәр ишанның каберендә булып, аның рухына дога кылды. Укылган Коръән кәримнәребезнең яратм, хасил булган әҗер вә савапларны, ошбу мизгелләребездә безләребездән дагы мохтаҗ булган яратм, Юныс бабай улы Әхмәр хәзрәтнен рухларына ирештер. Рухларын шат кыл, җан рәхәттә кыл. Кабер газапларыннан имин кыл, җәһәннәм утларыннан сакла, я Раббым. Ошбу догаларыбызны үзенә бер бүләк иттереп, бер шатлык иттереп, бер рухи иттереп ирештерсән идең, я Раббым. Я Раббым, Әхмәр хәзрәтнен балаларына, оныкларына, оныкчларына, догадан өзелеп калучыларга барысына да ошбу догаларыбызны ирештер, рухларын шат кыл, җан рәхәттә кыл. Кабер газапларыннан имин кыл, җәһәннәм утларыннан сакла.